ndo vha ndi si khou vha pfa nda si nga si ambe ngori ndo pfa vha tshi khou pfhi ndi vho madzhiga vha no khou amba afha nda pfa nga vhone vha khombo ri ndi vho madzhiga vha no khou madzhiga vhane vha khou amba afhona zwi amba zwori ndo zwi ḓivha zwori ndi ḓo ni foinela nga zwe ni tshi khou amba hezwo zwine na khou amba zwone
ndi nnyi no khou amba
ndi vho ifurahimi havha ndi khou tou foina afha ndi khou nyaka u ḓivhadza uri Why ni tshi fanela uri ni rengise zwitentsi tshanga kha zwitentsi zwoṱhe hezwi zwa hafhanoni?
Vhoefraimi vhafhio? Thi manga. Nṋe ndi a rengisa zwitentsi ndi si vhamusanda na. Ndi khou nyaga u ḓivha zwenezwo uri ndi nga ri ndo ya ngei nda u kala tshitentsi tshanga ndo kalela ṅwananga, inwi na vho dovha na vho rengisa tshitentsi tshanga na rengisela vhathu. ndi a rengisa zwitentsi ndi vha- ndi si vha musanda na vha vhone vha kamba mafhungo inwi ane mara nda tea nga zwi ita itelani arali ni tshi khou zwi ḓivha zwa uri zwitentsi zwi fanela u kaliswa nga vhamusanda ndo kala lini no rengisela mini tshitentsi tshanga i ndi ri ndo kala lini tsho rengiswa lini ndi zwithu no zwi ita ube dope thini ya zwi ḓivhana na ndi tshi khou tea u dovha nda ni fhindula ini kha zwithu zwe na zwi ita oh
vho muhulwane wanga kha nṋe thi vha musanda thi vha koma Tshilo ḽo rengisela mi tshitenzi tshanga, ni nga swika na kalela muthu na na vho mu vhea tshitenzini tshanga ni tshi tou zwi ḓivha zwa uri ndi tshitenzi tshanga tshiḽa tshine tshi tsha ngei fhasi mukululuni. Ho kalelwa vho nnyi? Inwi ni ḓivha ḽo kalela nnyi matsina?
Ha, vhone vha kamba mafhungo ane a Ndi songo ṱoḓa u dzi kusa na luthihi. A thi khou nyaga uri ndi dzi ndi dzi kuwe ndi kwate.

na vhudzaho ḽa muthu o dzhiaho tshitentsi tshanga uri a bve tshitentsini tsha masheleni a nnyi ndi khou inga zwiri ndo tshitentsi tshanga ndo tshi kalisa hafhanoni ini na vho swika na vho dzhenisa muthu ndi vhuhora wa ḓuli ndo dzhenisa nnyi vhone vha khou mbudza muthu we nda dzhenisa ene ini no rengisela nnyi tshitensi
mukhanselara wa rengisa zwitensi kana zwi rengiswa nga vhakomanda vha musanda rengisela nnyi tshitensi
Ndi khou vhudzisa vhone uri ndi ḓo rengisela nnyi? Ngoho dza vhukuma, haya maitele a vhe inwi vhatukana ane na khou thoma u a ita zwino. Thi ri, Ri ḓo ni Vhone kha vha- ḓadza shangoni ḽa vhuvha, ri si tsha dovha ra ni ṱoḓa. Ni, Vhone kha vha mbudze uri ho rengiselwa nnyi? inwi ni ḓivha no rengiselwa nnyi. Oh, vha khou dovha vha mbudza ndi sa Arali ni zwi tshi khou ḓivhi. pfa zwa uri no neta nga u dzula hafha shangoni ḽa vhoriṋe, ndi ḓo ya nda vhudza vhathu ra ra ḓa ra ni pandela.
okay holuka ndi khou ri tshinyela shango hafha okay ndi nga zwi ri nṋe ndo ita tshitenzi tshanga ndi khou ḓivha zwa uri ndo kalela ṅwana anga uri u ḓo dzula khatsho ini ndi mbo ḓi ṱuwa u mbo ḓi tiropa